Кызларым, матурларым. Молодец.
Әби, син ничәнче елгы? Син ничәнче елгы? Ничек елдыгыз?
Юк, юк. Син ничәнче елгы дим син? Сиңа ничә яшь? Ә? Сиңа ничә яшь? Ничә яшь сиңа? 96. 96. Молодец. Сөйләле үзең турында. Үзең турында сөйләле. Тормышың турында сөйләле. Кайсы яктан син? Бу авылда тумыштан бу авылданмы? Әбәй. Әү. Тумыштан бу авылданмы син? Яшьлегеңне сөйләдем. Яшь чагыңны сөйләле. Авылда, авылда. Ишетми. Яшь чагын сөйлә дим. Е- Яшь чагыңны сөйләле, яшь чагыңны. Ә-ә. Ятим калганнарыңны. Ятим калганнарыңны сөйләле. Ә? Ятим калганнарыңны сөйләле. Әтиең турында, әниең турында. Ярар.
Менә Инәй яни шушылай дип сөйли торган инде миңа.

Егерме нче елны мин туганым инде, монысы Эней белән сөйләшкән чагым җегерме беренче елды. Ул җылны бик корылык булды микән ди, соң инде очлык булды микән ди. Семьяләрен алып кала алмаммы дип әтәй киткән, мин энәй белән генә калганым. Шуннан Кайнаналар, кайнаталар да булган инде, абыйлары да булган, сеңелләре дә, апалары да булган, шунда торганыбыз. Мин дүрт яшькә тикле. Мин дүрт яшькә тикле торгач, тегеләр инде безне борчый башлаганнар, сез китегез безгә. Тиз сүз итәсез. Үскәнегезне үзегез күрерсез. Дип әтейләр инде безнең киткәү белән хәбәр килмәгән. Шул киткән көе юк булган. Яне тормышка чыкмыйча Э, Болар йортыннан минем бу дүрт яшемдәге үзем белән бабай от белән килде дә өйләреннән энәйнең сондыкларын салдылар. Ике сондыгы бар иде, берсе өстенә мин утырттылар. Мин дүрт яшьтәем. Беләм шул көнемезә, беләм шул. Шул яшьтәге көнемезәген беләм, энәй шулай диде, дүрт яшьтә син диде. Шулай итеп кайтып, бабайлар янында яшәп, яшәде, яшәп, мине инәй унбиш яшькә хәтле үстергән. Инәй, минем унбиш яшем тулган көннәрендә инәй вафат булды. Бер үзем калдым хәзер. Бер өйдә. Инәй үзе өйдә салган, икебез бергә торабыз дип. Ул өйдә ике ел тордык, әнәй белән икебез. Шуннан әнәй ие шунда үлеште. Ул үлмәгән инде ул, миңа монда өйгә алып кайттылар аны. Өйгә алып кайттылар да инде мин ишекне ачып керттем аларны, инәйне толыпка салганнар. Дүрт хатын-кыз алып керәләр инәйне толыпка салып. Шул чакта инәйнең аңы бар әле. Эй, бүлнистә бер җиремне дә бушатмадылар, үзге өйләргә генә кайттым инде, диде. Сине ташлап китәм инде, диде. Мине кемгә ташлап китәсең инде, әни, дидем. Кем белә торыйм мин, дидем. Аның абыйсы бар инде. Аның туганнары күп ие. Бер абыйсын әйтте, олырагын инде. Аны олы абый исеме белән йөртәләр, олы абый дип. Олы абыйларга калдырам, дине, диде. Шуларда торсын, диде. Ярар шулай булды. Хәзер Энәйнең өчесе узып китте, җидесе җитте. Җидесендә бит хатын-кызлар җыела инде. Шуна шул Огиның хатыны әйтә инде, Гөлбикә ди, син ди, сине ди, ураң шулай дигән иде, сине кузгалтмаска булдык әле без ди. Син хәзер беткәнне дә беләсең, Калганны да беләсең, бар, түгелгәнне дә беләсең, чәчелгәнне дә беләсең. Сине кузгалтмаска булдык әле без, үз өеңдә торырга булдык, ди. Менә бер кызымым сиңа көндез үзең торырсың, кичкә йокларга бер кызымы йөртермен синең яныңда, гел, ди. Без бер ел шулай булдык. Көндез үзем колхоз эшенә дә йөрим, шул 15 яшьтәге шул 15 яшьтәге әле мине авыл хуҗалык авыл кешеләренә сепарат аерырга да куйдылар. Сепарат аерып эшләдем шул 15 яшемдә. Шул 15 яшем тулды, икенче елны 16 яшем бит. Икенче елны 16 яшем ниндидер гел бәләкәйләр читкә чыгып йөргән бер җегет бар, алар ул җегетләр инде Алты малай булганнар, кызлары бер дә булмаган. Хәзер мине шул егеткә боларның туган тиешле кешеләре, безнең күршедә генә мине димләгәннәр. Минем бит инде тәртипне беләләр, тәртипне дә ошатканнардыр, эшемне дә ошатканнардыр, мине димләгәннәр дә, минем Шул кеше гә бирәбез диләр. Мин бит әле бәләкәй. Мин әле кияүгә бары чагым түгел бит, дип әйтәм гана тегеләргә. Шуннан... Ничә яшь идегез? Арасыгыз ничә яшь иде? Әлен итте бит. Теге Овиның котыны безнең бик Болай ни иләк инде, нәрсә дип әйтим инде. Кеше арасында инде үзенә күрә абыройлырак кеше ул, гыйлемдә кеше ул.
Мәйтәм, ар, яшь арасыгыз ничә иде? Бабайга ничә яшь иде ул вакытта? Шул әйттереп, хәзер от та килеп туктады, тәрәзә артынан бина алып китәргә дигән от. Шуннан Изендә басып торам, инде куркып, мине ишәтәләр микән дип, теге е, җиңгидә килеп керде, миңа әйтә, Гөлбикә, ди, син бик еш әле, ди, үзең генә яшәве бик авыр булыр, ди, бик авыр булыр, ди. Илле бәхетеңне сынап карыйсыңмы, ди. Сынап карыйсыңмы әллә бәхетеңне, ди. Ул шулай, ди. Тегенең утына чыгып утырдым. Утына чыгып утырдым да киттек. Ел теге егетнең унасы әзерләнеп теге тәмам куя, йөзтү күчәле. Сәгать тугыз тиләсе генә юл. Унда булмагандыр әле, тугыз тиләсе генә е. Теге җегетнең анасы да шаккатты инде, әле вакытсыз килеп кердегез бит дигәннәрен ишетмәдем, ишетүен. Көйсез булгандыр инде аңа менә шулай иттереп, килеп кереп аннары Ул җегет инде бик акыллы, тәртипле, эшлекле җегет булды. Ул мине ошатты, мин аны ошаттым инде. Шулай итеп тормышны корып җибәрдек. Аннан болай берсенә бер, берсе, бер сартына берсе, бер сартына берсе. Биш кыз китердем, биш кыз таптым, бер сартынан берсе. Ә тегеләрнең үзләрендә алты малай, мин биш кыз. Мин үттем. Кыз тапкан саен сөйлә инде тегеләр, монысы да кызмы, монысы да кызмы дип сорап кына торалар инде. Шулай иттереп, шуннан соң аннары алты тигез тигез алтынчысы бер малай туды. Бер малайдан соң яңадан тагы ике кыз туды. Менә сигез булдылар бит. Сигез булдылар. Хәзер Аллага шөкер инде шул кызларым бар да үсеп, колхозда эшли. Аларны мин барсы да колхозда калдырасым килде. Үземнең җанымда эшләсеннәр, үземне карасыннар. Дип кызыксындым. Шулай итеп, барлар үзебезнең авылга тормышка чыктылар. Берсе генә читтә. Ара-сырада бик читенсемәдем инде, бүтәннәр авылда булгач. Аннары кызларым инде Алланың биргәненә шөкер борды, сул сәламәт бирде бер Аллаһы Тәгалә аларны. Меңләп мең шөкер бер Аллаһы Тәгаләмә, Борды су сәламәт бирде бер Аллаһы Тәгаләм. Барсының да бәхетләре булды, барсы да. Әбәй,
бабай турында сөйләл әзрәк, бабай турында. Ниндирәк кеше иде ул бабай? Без бит, мин бит инде бабайны күрмәдем. Сөйләл аның турында. Бабай бик эшлекле булды инде.
Фатих, әйме исеме? Фатих бит инде, Фатих бабай.
Бик эшлекле, бик тәртипле булды инде. Без икебез бер семья бит инде бабай белән. Без шул авылның яшь үсмерләренә үрнәк булып яшәдек. Ой, мактанып әйтүем түгел инде, чын күңелдән булганны әйтүем. Бездән үрнәк алган шикелле иттереп эшләде бар да, шулай итеп кыландылар. Шулай, шулай иттереп, шул аннан болай аның белән 50 ел гомер иттем инде, 50 ел гомер иттем. Менә бер елны шушы сугыш чыгып китте. Сугыш чыгып киткәндә дәген иң беренче минем ирем китте. Бүген сугыш чыккан икән дигән тавыш чыкты. Иртәгә был моңа хәбәр дә килде. Иртәгә үк китте.
Кай тирәдә хезмәт итте ул? Андыда инде бик тәртипле генә булып, эшләп җиңеп кайтты. Алланың биргәненә шөкер. Җиңеп кайтты инде.
Мин әйтәм, кайда хезмәт итте? Исеңдәме? Ә? Кайда хезмәт итте, исеңдәме?
Кайда хезмәт иткәне бер дә исемдә түгел инде.
Нәрсә? Әйт, әйт. Улым.
Әйт, әйт.
Койда хезмәт иткәне белмим диелем инде. А, ярар, ярар.
А? Ярар, ярар. Анысын гел тушмы белмим. Ярар, ярар. Документларын җыеп алып киттеләр, миндә берсен дә калдырмадылар, үзе үлгәннән соң.
Менә шуның өчен кайда икәнен дә белмим инде хәзер. Бер документы да калдырмыйлар, барысын да тиеп алып киттеләр. Әле бит мин әйтергә онытканым сиңа. Теге э, хәзер бит ел саен үлемсез полк бара, әйме? Үлемсез полк дигән әйбер бара ха. Нәрсә бара?
Үлемсез полк дигән парад кебек инде, парад кебек. Менә теге э, сугыш вакытында катнашкан, э, сугыш вакытында үлгән менә шул геройларны теге фотографияләрен тотып, пар, теге парад бу, э, юл буенча йөриләр инде теге парад парад вакытында 9 майда инде. Мин бабайның фотографиясен тотып бардым шунда. Аның Ренат төп профессиясе ипи пешерүче. Нәрсә ди?
Военный пикер, хәрби пикер. Ага.
Кая хезмәт иткән?

Бар да инде, бер малаем бар, шул малаем хөрмәтендә яшим. Олларның бергәлегенә шөкер, малаем да атасы шикелле бик тәртипле, килен, киленне.
Бик эшне, эш сөючән. Ул эш сөючән булды. Аны Эш сөючән булгач, олылар бик җараттылар, бик сөйделәр. Бик эшен җаратып башкарды. Аллага шөкер, хәзер пенсиягә чыкты инде улым.
Әбәй, киленне. Киленне, килен турында берәр сүз әйтә әле. Ә? Килен, килен турында берәр сүз әйтә әле.
Ишетелмәй.
Килен, килен турында берәр берәр сүз әйтә әле килен турында. Кирен.
Әй, Руфин апа турында. Ә, ә, ә. Ул аның белгәненә шөкер, молаема иптәше дә бик тәртипле кеше туры килде. Мине шул карый, әлхәмдулиллаһ шөкер. Хәзер теге җиде кыз и кызларым килдегезмени, кызларым килдегезмени генә дип торам аларга. Мине беткән шушы киленем карый. Аларга инде мин солых сәламәтлекләр, тигезлекләр телим. Без дә яратабыз инде Руфин апа белән Фаил абыйны. Без дә ярат без дә яратабыз Руфин апа белән Фаил абыйны. Ә, ә. Әбәй, ә, яшь чактагы эшең турында сөйләле, кайларда йөрдегез? Эш эш турында сөйләле, авырлыклар турында сөйләле. Эш турында.
Әйе. Ел мин улыма күп казырга да барып кайттым. Окоп казырга да җибәрделәрме ни? Әнә шул биемем бар инде. Иремнең он аты булайны, ул булгач, балам шул карады инде, балам да бар ие. Миңа окоп казырга да җибәрделәр. Декабрь числосында кайт, киттек, апрельдә кайттык. Апрельдә кайтуыбыз шул булды, тегелә окоп казырга сос була башлады. Казу яу, казу көйсез була башлагандыр. Аннары куйтардылар. Элхамдулилла Колхоз эшен дә шөкер. сора, колхоз уракларын сора әле. Ай, колхоз турында сөйлә, ураклар турында сөйлә. А?
Колхоз турында сөйлә, ураклар турында сөйлә. Ничек хәллек колхоз идеме? Бай колхоз идеме безнең авылда? Шуның турында сөйлә әле. Эшләдең дигән, ничек урдың?
Колхоз турында сөйләле, эшләрең турында, ничек урдың, бөтенесен сөйләле шуны. Ашлык урулары. Ашлык урулары турында сөйлә. Ашлык урулары. Әйе. Колхоз турларында инде ул вакытта колхозларыбыз бик бай түгел, әле безнең машина дигәннең бер нәрсәсе дә юк иде. Бер машина дигән нәрсә дә юк иде. Су каты да юк, тырылты да юк, тракторы да юк, машинасы да юк. Бөтен хәзер субрынды ясыйлар, субрынды да әйтә баш кешеләр, сезнең авылга трактор китертәбез әле без эшләтергә диләр. Бөтен халык күтәрелеп чыктык шунда, юк, без китермибез ул тракторны, без үз кулыбыз, үз көчебез белән эшлибез дидек. Безнең ашлыгыбызны алып бетерер бит ул тракторист, эшләп без нә сушарбыз аннары, дидек. Без үзебез башкарабыз эшне, дидек. Үзебез башкардык. Менә колхоз ул тикле бай түгел ие. Менә шулай-шулай яшәдек, улым. Шулай, шулай яшәп, менә шушы яшькә килеп җиттем инде. Әйе.
Кайларда булдың син? Кайларда э, сәяхәт иттең? Авылдан башка берәй җирдә булдыңмы син? Бер җиргә дә бармадым. Авылда, шушы авылда туганым, шушы авылда үстем, шушы авылны да яшәдем, шушы авылның кырларын Бакчаларымны бөтенесен бик яраттым. Кырларымны, бакчаларымны бик яраттым. Бакчаларымны, бакчаларыбыз инде безнең Дакар кырыенда кешеләр узып барып йөриләр. Мин эшләп ятсам, шул кешеләр миннән үрнәк алып китәрләр иде. Икенче көн үк минем эш төсле итеп тотынырлар иде. Эшләргә алар да. Мактанып әйтүем түгел инде бу, чын әйтүем. Юк инде, аңлыйбыз, аңлыйбыз, әби, аңлыйбыз. Тагы берәр бабай турында берәр кызык әйбер сөйләле бабай турында, бабай, бабай турында. Ул кайларда булды, бабай кайларда булды, кайларда эшләде? Бабай турында сөйләле, бабай турында. Кайларда эшләде ул монда? Авылда. Бабаңмы?
Әйе.
Бабаң инде ана шул Эрмиядә инде ул авырсып кайтты. Нессе исемле сөйләр ул улым.
Монда Файл абый юк. Файл абый чыгып китте.
Нессе исемле сөйлсең аны менә. Ярар инде, ярар.
Йөрәк, йөрәк. Ярар, ярар, ага.
Инфаркт, инфаркт.

Кайда эшләгән дим, бабай? Ярмиягә тикле мә. Әйе, армиядән соң да кайда эшләде? Ярмиягә тикле менә әйтәм бит инде, олты малай, отасы, анасы булган, әби бабалары булган дип әйтеп инде әйттем бит. Икенче классны укый алмадым, икенче класс укыдым да, өчне укый алмадым дип сөйли торган иде миңа. Эш эзләргә киттем дип.
Кайда киткән? Сапхузга.
Сапхуз дигән җир бар иде, бездән бер биш чакрым гына ары. Шул төшкә киткән. Эш эзләп җәнә үзенә көче җитә торган инде. Совхоз мол, дуңгызлар, корылар. Шул тирәдә эшләдем ди, анда да инде бик җараттылар, баш кешеләр дип әйт инде. Алар нәрсә кушса, аларча гына эшләдем, алар бик риза булды эшемә, дип әйтә торган иде. Аннары шуннан соң мине җол йортларына хәтле җибәрделәр, ди торган иде ул. Җол йортларыннан кайткач, инде аннары үзебезнең авылга кайткан. Үзебезнең авылга кайтканнан соң менә яңадан 2-3 елмы, 3-4 елмы узганмы, менә шушы сугыш чыкты. Шушы сугыш чыкты да, шунда китте инде.
Сугыштан соң кайда эшләде?
Сугыштан соң ана шул әзрәк үзе сихәтләнә башлагач инде тагын, тагы фирмада. Тагы шул үзебезнең авыл фирмасында эшләде. Бик Канәгать булдылар аның эшеннән. Бош кешеләр инде. Бик тәртипле булды, бик канәгать булдылар, бик эшлекле булды. Шундый кеше булды ул. Ана шу, шунда төшке тамакка әзерләгән ием, сәгать унике тулган ие. Эзрәк соңгырак кайтты бу. И, озак тордың, мин әйттем, әзерләгән ризыкларың да суынып бетте инде, дидем. Шул кайтты тагын. Шул ризыкларны да бергә утырып ашый алмадык. Шуннан өебез ике бүлмәле инде. Аңа әйттем, өсләреңне дә сал, кулларыңны да җу, Менә хәзер ул ашарга утыра алды, мин бу өйгә тиз генә чыгып керим әле, бер-ике минутка гына, дидем. Бу өйгә чыгып киттем. Бу өйгә чыгып китеп, бер-ике минут тордым микән, зурынкаем иеләнеп кердем, ана шул йөрәге тотып алган инде мин шул чакта. Мин чыгуга беткән иде. Теге ризыкны да ашый алмадык, бергә утырып. Менә ахыргы минутына тикле колхозда эшләй иде, ахыргы минутына тикле. Төшке ашарга кайткан ризыгын да ашый алмады. Бик яраттылар инде ул укыш баш кешеләр, бик яраттылар. Эшен бик килештерделәр инде. Шундый булып эшләде бабай. Әйе. Ярар. Э,
Авылдан башка ул да берәй җиргә бардымы? Ә? Авылдан башка ул берәй җиргә бардымы эшләргә? Эшләргә, эшләргә бардымы дим? Авылдан башка. Авылдан башка бер җиргә барды эшләргә. Кайда?
Кайда, кайда? Эшмесез Биргелен дигән җиргә. Нәрсә диген?
Эшмесез Биргелен. Ә, Шпицбергенме?
Әйе.
Аһа, анда нишләде?
Анда бер ел эшләде. Кем булып? Ә?
Кем булып эшләде?
Кем булып? Шахтер булып. А, шахтада име?
Читкә барсам да беткәнче шахтасына төшәм ди торган ие ул. Кыз шундый җирендә эшлим ди торган ие. Яшьрәк чакта инде монда якын тирәләргә дә Донбасска да бардым ди. Казакъстанның беренче ачылган елларында да мин булдым дип шулай сөйли торган ие. Борт өйдә дә шул, бер дә өстә ярлы-бирле йөри торганга кермәгән, беткәнче шокты ишегә төшкән, шундыйга төштем ди торган өе. Безнең безнең өй турында сөйлә әле, менә бу өй турында. Кемнең өйде өе иде ул башта? А? Безнең өй турында сөйлә әле, өй турында. Кемнең өе иде бу башта? Ярармы соң аны сөйләргә? Ярый, ярый, әйе.
Ярый, ярый.
Менә аннан болай ул шул бер ел эшләп шуннан кайтты тагын ул. Су буенда бер корт белә бәби саклыйбыз, бер күрше корты белә. Бер күрше корты әйтә, менә Гөлбикә ди, Бу йортның иясе Гали Әхмәт исемле инде моның йортын саталар икән ди.
А ул кем иде ул кеше? Ә? Гали Әхмәт дигән кеше кем иде ул?
Гали Әхмәт дигән бу йортның башлыгы. Әйе, ул кем иде авылда? Ә? Авылда кем иде ул кеше? Ул кешеме?
Әйе. Кулды, кулды ул. Бу йортны ташлап китеп. А, теге Кудылар ана куду дигән исе бар элек. Бай кеше иде инде байме? Бай кеше иде. А? Бай кеше идеме авылда ул? Бай кеше идеме ул? Ул кеше бай идеме? Байма? Улмы?
Әйе.
Менә әйтеп бирим инде бу өйне менә бу кыса гына я без алганда яме әле эшкә туры әйтмәгән өчен. Түбәсен җапканыя, ялны тозае гое, эшкә турит әйтмәгәнее, коры косагынае, без шуны шуның җорты исеменә алдык, гел олы җорт дип җәнә дан итеп алдык инде без. Риза булдык инде, җарый. Инде көчебез җитәрлек булгач, алдык, әкрен-әкрен үзебез эшкәрттек инде аннары. Ирле хатынлы икебез эшкә туры кайттык. Бокса киртәләре дә бөтенләй югые, бокса киртәләре дә кордык, боксалары да гел. Әбәй,
бу кеше турында сөйләле, монда торган кеше турында сөйләле, кем иде ул? А? Бу өйдә тора, бу башта менә бу өйдә тора торган кеше турында сөйләле, кем иде ул дим, кем иде ул?
Әйтәм бит мин сиңа, бик тырыш кешеләр булган, тырышып салганнар үз көчләре белән бу йортныйме, бай дип, ана шул җылны бит инде күп кешеләрне, без дә күп алар. Бер бу гына түгел, моның туганнары да бар. Шулай ку, кудылар аларны бай кеше дип. Угу.
Ничәнче еллар ул? А? Ничәнче еллар? Истә түгелме?
Ул 30-лар, 31-ләр булмады микән? Угу. Мин ул чакта бәләкәйем бит инде әле. Угу. Ну, алар монда безнең авылда иң бай кешеләр булган инде, әйме? Ә? А безнең авылда иң бай кешеләр булган алар, әйме?
Иң бай дип инде, әлләне сабайды кул көче белән яшәгән кешеләр инде. Угу. И бу менә шулай кул көче белән яшәп тә шушындый йортлар салгач инде бай исемендә булганнар. Менә шуны кудылар. Бу өйне ташлап чыгып киттеләр алар. Аннары бу өйне ташлап чыгып киткәннән соң монда кунакларга да кайтып йөрделәр. Кунакларга да кайтып йөрделәр. Минем ирем бәләкәйдән үк аларга су калар, су калап, тырмалар, тырмалап йөргән. Аны бик яраттылар. Ярар, ярар, и-и-и, бигрәкләре дә үзебез яраткан кешегә булган өйләребез, диделәр инде. Бер дә ирәндиен күк кимәделәр.
Ә кайда киттеләр, кайда кудылар аларны? А?
Кайда кудылар аларны, кайда кудылар?
Әле хуҗа куганнарын онык белмим инде мин ул чакта яшием бит инде. Себер дигән сүз исеме. Ага.
Себергә кудылар дип әйтәләр. Исеме Себер. Мин ул чакта менә аларны инде 30-нчы 30-нчы 31-нчы елларны куган булырга тиеш. Ә Сәвит буласы 30-нчы елны җоралганмы? Менә шул тирәләр. Мин үзем егерменче елга инде. Менә мин гел инәсеннән җебеннән белергә бирекәй булганым инде. Шулай булса да бару күзем күреп калган, колагым ишетеп калган. Ә
Әтиеңнең исеме ничек синең? Әтиеңнең исеме ничек? Мөхәммәт Рәхим. Мөхәммәт Рәхим.
Ул кайда китте? Нигә китте дисең син? А? Сездә нигә китте ул? Элестә.
Авылдан нигә китте дим? Сезне ташлап ник китте ул?
Безнеме? Әйе.
Авыр булыр дипме? Читтән эзрәк фойда табып кайта алмаммы? Семьяләрем Корарлык дип. А, и... Икән бит 21 елны китте ул. И югалдымы?
А? Югалды аннары әйме?
Менә шул чыгып та икән шуннан юк. Кайтмаган шуннан. Үлдемгә дә юк, калдымга да юк хәбәр дип сөйли торган әнәй. Әнәй көткәндә көткән, көткәндә көткән, 15 ел көткән. Мин 15-кә җиткәнем. Мин 15-кә иткәч,

Мин нәрсә дибез инде? Ур, инде уртып урында ятам дип әйтәбезме соң хәзер? Ансын да әйтик инде. Ну, әйтсен дә, ансын да әйт инде, әйт. А? Әйт, әйт, ансын да әйт.
Әйт дисеңме? Әйт, әйт. Ә, Менә хәзер мин 96 яшьтә инде. Хәзер бик авыртам инде, бер җегәрем дә юк. Шулай булса да, барыбер эшләсем килә. Әле әйтеп-әйтеп тә куям, инде семьяларымнан оялам да, һаман үләсе килми, моның һаман эшләсе килә дип әйтерләр дип. Исән сау терелсәм, Алла бирса, үзем терелгәч эшләрбез әле дип тә генә әйтәм семьяләремә. Алла бирса, исән сау терелсәм, аннары киленем дә Мине дә бик ошата үзе ул, Аллага шөкер. Әй, синең белән гомер буена яшәсәк без, дип әйтә. Киленем дә шулай дип әйтеп куйды. Әй, синең белән гомер буена яшәсәк без, дип әйтте ул да. Киленем дә Алланың биргән шөкер бик тәртипле. Болай авыл кешеләре дә бик ошаталар үзен. Бик эшлекле, бик тәртипле. Икшәр сыер асырыйлар, Аллага шөкер. Үзләре печәнен хәзерләп, саламын хәзерләп, печән белән салам сатып аласы инде. Менә шулары бик кисез. Оксаң булса да, оксаңы тотып, Торасы шунда. Соламы сатучы да юк, печене сатучысы да юк, эверелсә ашлыгын сатып алып, шулай итеп ике сыер асрап маташалар. Ок, бакчабыз 35 сотык, 35 сотык инде. Шуңа яртысына бәрәңге утыртабыз, яртысына чөгендер утыртабыз. Сыерларга бик файдалы, ашатырга да көйле дип. Менә шулай итеп яшибез. Хәзер авыртам инде, бер эшләрендә эшли алмыйм. Нишләдегез, нишләдегез? И, ишек алларында озак тордыгыз, и, сезне сагындым, дип аларны каршылам инде шулай итеп. Алар үзләре эшкә чыгып киткәндә миңа әйтеп чыгып китәләр, ни килнем дә, малаем да, без менә шулайрак эшләргә, эшләргә уйладык әле, әни, куркып ятма, дип әйтеп чыгып китәләр. Мгм. Әбәй, безнең безнең турында сөйлә әле. Без бәләкәй чакта бит инде гел монда булдык. Җи- Безнең турында сөйлә әле. Без бит бәләкәй чакта гел монда ял иттек. Безнең турында сөйлә әле. Аннары
кызларымның бөтенесе дә авылда булды. Бер кызым читтән Нижний Камский дигән җиргә чыкты тормышта. Аның ике малае булды. Беренче малае көнне шул ике малайны оп айтып куярлары еді. Кел шуларны корап, шуларга күз колак булып, шуларны үстереп яттым инде мин. Әйе. Бик зур, бик зур рәхмәт сиңа, әбей. А? Бик зур рәхмәт сиңа. Шуңа күрә авылны һаман да яратабыз бит авылны. Әйе. Гел монда. Менә хәзер Аллага шөкер, алар миңа шул көннәренә бик рәхмәт укыйлар инде. Онытмаганнар алар, әби. Бәләкәй генә авыр тавыш ясап, син даруларны үзең ясый торганыең, үзең ясап безгә дарулар сөртә торганыең, әби, дип һаман да сөйлиләр әле. Шулай, шулай итеп үстердем аларны, ике малаемны. Ике малаем да Алланың биргәненә шөкер, бер бик тәртиплеләр. Тәртипсез дигән сүз Сүзләрем беркемнән дә ишетмәдем. Синең ничә оныкларың бар, әбей? А? Ничә оныкларың бар? Онык, онык. Олы соның ике малайы бар. Санап бир әле, ничә алар синең? Ничә? А? Ничә, ничә онык беләсеңме син, юкмы? Санаганың юкмы, ничә оныгың бар? А? Санаганың юкмы, ничә оныгың бар синең? Кемнең?
Синең ничә оныгың бар? Санаганың юкмы? Минем бар.
Әйе. Ничә оныгым бар? Әйе, ничә онык, аннан соң Онык, онык, онык. Теге ничек әле ул правнук.
Икәү дә икәү. Дүртәү дә дүртәү. Алтау.
Күп инде. Бик күп әйме? Ә? Бик күп, бик күп. Алты оныгым бар. Алты, алты гына түгел инде, без күп бит. Без күп бит инде, без күп. Ел алты гына бит я неме? Без бик күп.
Фаяз абылар, Фирая апалар. Япаңныкы икәү.
А, алар бит инде алар алар про Япаңныкы икәү менә дүрт булды. А, алар бит ансы ансы правнук була, правнук ансы правнук. Сез
Аннары Ниязныка икәү. Мин... Олты булдымы? Әйе, әйе.
Күп инде Фира апаның бар. Икәү, икәү. Угу.
Сигез булды. Сигез оныгым бар икән инде. Угу.
Онык, онык, онык, ничек булар? Правнук була инде, правнук. Без бит не синең оныкларың, без бит без дә күп. Болар бездән соң тагы әле сигез әйме? Ә. Бездән соң тагы сигез оныгың бар әйме? Бездән соң. Без бит инде олы оныклар. Теге. Без дә онык бит инде сиңа дим. Без дә онык бит. Әйе. Ну, бездән башка синең тагы правнукларың бар уже. Оныкларның балалары бар уже. Шуны әйтмәкче булам. Ай, ишетеп бетермибез колак. Ярар, ярар.
Бик әйбәт. 40 минут синең белән аралашабыз дим. 40 минут аралашабыз синең белән. 40 40 минут синең белән аралашабыз. Кем белә?
Минем белән.
Улым, әле син үзең кайчан өйләргә исәп итәсең соң, улым?
Икенче елга, икенче елга ала бирсә.
Алла бирса деген улым, Алла бирса деген.
Алла бирсәне кысырмыйча калма. Алла булса диген, Алла булса диген. Җыллар тыныч булсын да, Ходаем саулык сәламәтлекләреңе бирсен, улым. Җитешәсең әле, улым, җитешәсең. Бер дә соң түгел, улым, җитешәсең. Менә әле флюр ел генә бәләкәй генә е. Шул арада менә хәзер ике аның балаларының субханалла матурлыгын күрсәң име? Менә кем уйлый, пөлүр балалардыр болар дип. Үзем дә бик яратам шуларны үзем дә.
Бик зур рәхмәт сиңа, әби. Әби. Без сине яратабыз, бик зур рәхмәт дим. Без сине яратабыз.

Яшь бала урынына тәрбияләде. Менә бу киленем дә шулай да, кызым, Аллага шөкер. Җиде дин уртасында эндәше балам. Бәләкәй генә үземә бер авырлык тоям икән, Роббинау, Роббинау, әле син уяумы, уяусаң, минем җаныма тиз генә чыгып керәләү, дип уятам, шул арада җаным да батып та тора, чыгып. И, мин әйтәм, тиз ишеттең, тиз ишеттең дип сөенәм аңа. Менә шулай итеп инде авыртуым бик зур инде, кызым. Бер сигәрем дә юк, бер сызламаган җирләрем дә юк. Менә.
Әле, әле минем, минем балаларны күрәсең бар әле, әби, яшә. А. Минем балаларымны күрәсең бар яшә дим. Амин, амин, амин.
Сиринәнең ала бирсә тиздән була. Авыртуым каты, авыртуым каты булса да, мин әйтәм, тир атсы белә буны уту алмаштырып булмый бит, мин әйтәм. Җир атсы белә бу төшләрне алмаштырып булмый бит, мин әйтәм.
Молодец, Аби.
Бәхетле бәндәләр туры килсен инде ул. Аллага шөкер, инде Аллага шөкер. Инде мин күп кешенең киленнәрен дә күрдем, кызым. Минеке оруырак күп тия инде. Күп кешеләрнекен күрдем, инде минеке оруырак күп тия.

Ул балалары мине бик каты ярата, мин аларны бик каты яратам инде, кызым. Он аңа әйтә, Оман, Пелүрзә, Пелүр, Ильясса, Ильяс дип әйтәсең, минекеләрнең берсен дә әйтмисең. Минекеләрнең берсен дә әйтмисең, ди. Мин әйтәм, синекеләр дә бөтенесе минем йөрәгемдә, бөтен дога кылсам мин, Үземнән беренче бер Аллаһы Тәгаләм үзеңнең ризалыгың өчен дип әйтәм. Икенче үземнән тау туган балаларымның бөтенесе керешә бит үземнең туганның барсы да бит. Барсына да, барсына да саулык, сәламәтлекләр, бәхетләр, киң ризыклар телим инде. Аллага шөкер. Йоклый алмыйм. Шул укыйм, укыйм да инде йоклый алмыйм. Менә хәзерге шәкертләрнең китаплары бар бит әле, кызым, әйме? Алар әйткәннәр инде. Әй, анда әйткән инде хәзерге шәкертләр язган, элеккедән ул язган микән? Йоко да үз алдына менә шул кеше шикеллерәк икән ул да, кызым. Кем яхшы сүз укый, Ул өйгә керми икән, курка икән ул. Керми икән, керсә дә тиз генә чыгып китә икән. Ул өйдә кем? Бер дә яхшы сүзне нәрсә икәнен белми. Рәхәтләнеп җоклый икән теге өйнең кешесе, күпме кирәк? Күпме җоклый ала, эшен дә белми, неен дә белми. Рәхәтләнеп җоклый икән кызым. Аңлыйсыңмы син аны? Әйе, әйе.
Әбәй? Берәр шигырь сөйләле или җырлале. А? Берәр шигырь сөйләле или җырлале дим, җырлале. Нәрсәне сөйлә? Шигырь сөйлә или э, җыр җырла дим. Җырлап күрсәт әле, җыр җырлап. Шул шигырь өчен суктымы әбәй? Шул шигырь сөйләгән өчен суктымы? А?
Шул шигырь сөйләгән өчен авызыңа суктымы синең? Әйе, нәрсә сөйлисең син ди.
Ә кем өйрәтте ул шигырьне? Кирәкле сүз булмагандыр инде кызым. Ә кем өйрәтте дим ул шигырьне? А? Ул шигырьне кем өйрәтте?
Ул шигырьне кем өйрәтте? Хәзер үзебезнең авылдан ике генә чакырым Горы Урбаш дигән җир бар. Мин бер кило, бишенче классны укыдым. Бүтән укый алмадым, ана бишне генә укыдым мин. Безнең интернатыбыз бар, интернатка шунда иптәшләр булып керәләр. Шул авылның кызлары, шул авылның кызлары өйрәтте моны. Алар олылар. Бездән 2-3 яшь олы кешеле кызлар ялар. Шулардан өйрәндем мин моны. Моны мондагы обоеңнардагы менә бабаң бар бит инде, бабаңның энеләре бит тегеләр име?

чыгып сөйләмәде. Юк инде, җырлап дим, җырлап. Җырлап сөйли дин ул шигырьне. Ул шигырьне син җырлап сөйли идең. Безгә, безгә.
Нәрсә бикәр ул? Менә шул шул шигырьне дим мин сиңа. Шул шигырьне.
Бер хәрбен дә белмисеңме?
Әле яңа шигырь сөйләдең бит син. Әле яңа шигырь сөйләдеңме син миңа? Әйе. Син ул шигырьне җырлап сөйли идең, җырлап. Җырлап сөйли идең. Менә шигырь сөйләдең бит әле яңа. Җырлап сөйлә әле аны кире. Белмим шул инде хәзер менә. Ул Аны саны Эдрис бит. Бер туганымның болае эрене белмидер ие. Менә шунысы бар, анык да кызык итә торганнар ие бу коен эләрем. Ул мамысай тагы бер генә итәр шуны, тагы бер генә итәр шуны. Аларның оналары чит кызы булган. Юк, а- аңламадың син мине. А? Тукта.
Кайдадыр шунда авыл җирендә Эшче гаиләдә мин тудым. Апалар белән, абыйлар белән Сигез яшьтән эшкә тотындым. Күпкә бармады бәхетле көннәр. Тиздән канлы сугыш башланды. Кырык яшьтәге безнең әткәбез Ут эченә илтеп ташланды. Бердән бер көнне кара урманда ишетелә мылтык тавышы. Олы абый белә бәләкәй абый отышалар кара карышы. Бәләкәй абый дигән мылтыгын асып, үз иркеннән китте окларга. Олы абый китте мылтыгын асып, илебезне сакларга. Исле сачәкләр сыгылып төшә. Кояш кызуына болында, Кургалар белә козгыннар гына. Калды абыемның җанында. Абыем, ничек тә булса, Чакмасын мылтыгын асып, Чакмасын чагарга кыймады. Ул җитешкәнче бәләкәй абый Итеп җөрәгенә казады. Абыйсы барыбер намуслы булган, барыбер әзрәк кызган укыйсы булган. Ул җитешкәнче, абыйсы кул сузганчы, теге абыйсын харап итеп аткан. Шуңа күрә әйтәм, ярамас дип. Шуны теге кызлар җырлый торган иде, шуннан өйрәндем мин. Ул кызлар каян өйрәнү булган, аларга да шундый җыручы булгандыр инде, өйрәтүче булгандыр. Ул кызлар шул Казаннарга барып, укытучылыкларга укып йөргән кызлар ие. Безгә караганда арурак, башлырак кызлар ие алар.